leswaku vamakwerhu ha lava mapapila man'wana lawa ma fanelaka ma tsariwake ma tisiwa eka n'wina kumbe n'wina mi tsala mapapila ma ta eka hina ku hi kota ku vona vutomi lebyi hi nge le ku byi hanyeni hi hanyela xikwembu kumbe ku ti tivisa kumbe n'wina mi ti tivisa eka hina ke Se muapostola Pawulo a byela ve le Korinto, ni mi byele ku aKorinto a ku ri na ti-problem ta ku hambana-hambana mara ta mindyangu a ti famba amahlweni. Phela kun'wanyani a ka ti-problem ta mindyangu a hi problem ya nuna na sati tsena, ma kuma nuna na sati swi tshamisekini mara kwalaya rixakeni ra ndyangu luwa swilo swi nga tshamisekanga ku ri na hasahasa mi kuma ku i ti-family family affairs mi swi vona ku leswi swa xindyangu leswi. ku na tiprobleme ta kwalaya endyangwini aleluya se akorinto a ku ri na tiprobleme ta ku fana na tete se muapostola pawulo u kota ku tsala papila a ku ri papila leri a ri tsala a tsalela ve le korinto A ku, Vamakwerhu, xana n'wina ku nga va ka ha ri na papila leri lavekaka ku hi mi tsalela rona kumbe n'wina mi tsalela hina ku hina hi kota ku amukeleka kumbe n'wina mi kota ku amukeleka ke, kumbe ku tiveka aka n'wina kumbe n'wina mi tiveka eka hina na? Se a ku, E-e, n'wina mi papila ra Kreste, leri nga tsaliwangiki hi inki, leri nga tsaliwangiki eribyeni kumbe leri nga tsaliwangiki aphepheni, mara mi papila ra Kreste leri tsaliweke etimbilwini. Leswi hi swi hanyaku, leswi hi swi vulavulaka, hi humesa leswi nga tsariwa atimbilwini ta hina. Se a ku, Mi ma papila n'wina. A mo va vanhu nje, a mo va swivanhwana. Swi tiveni ku mi papila. Kereke ya Hosi, loko hi ri karhi hi hanya, a hi ve ni papila leri ri hlayekaka loko hi ri karhi hi ya le, hi tlhela hi hlayeka eka lava nga sala andhawu ka hina. papila leri fanele ri hlayeka emakatleni ma hina ri tlhela ri hlayeka aka lava hi hlanganaka na vona papila ra vutomi lebyi nga heriki lebyi hina hi byi humesaku ivi vamatiko loko va ri hlaya papila leri va tiva kreste hikwalaho ka hina hikuva hina hi hexe hi mapapila mi papila mhani wa mina mi papila papa kereke porters house a ho va swivanhwani n'wina hi n'wexe mi papila ra kreste se ni fane ni lwa hi matimba ku ni va papila ro hlayeka ni hlayeka tikweni ni hlayeka la ni tirhelaka kona ni va papila ro hlayeka la ni kumekaka kona ni ri mfundhisi ni tetani a ni vi papila ro hlayeka papila leri vanhu va nga ta ka va nga nyumi ku ri hlaya papila ra kahle leri tisaka vutomi na ku tiyisa lavan'wanyana mina na n'wina hi papila lwanani hi matimba ku papila leri ri hlayeka va byeleni kwalamu ku a ri hlayeki papila aka lembe ra 2023 aleluya se papila leri a ri tsaliwangi hi inki laha ku nga tsala inki loko swi neriwa hi mpfula na inki ya onhaka a swa ha vonaki papila leri a ri tsaliwangi hi ball pen mara papila leri va ka hina hi le timbilwini ta hina mahanyelo maendlelo leswi hi tivisaka swona kreste ku tsariwe swin'wana vanhu loko va mi langusa nghohe ya n'wina va swi kota ku hlaya te le mbilwini ya n'wina leswi mi swi vulavulaka vanhu va swi kota ku hlaya te le mbilwini ya n'wina leswi munhu yi ri leswi munhu a swi humesaka hi nomo wa yena hi leswi a nga tala swona embilwini ya yena ko tala leswi munhu a va ka a kha a swi vulavula hi leswi nga tsariwa embilwini ya yena leswi munhu a nga tala swona kumbe papila ri nga tala swona hi swona a humesaka swona aleluya va ka hina kun'wana mapapila sathana wa ma cinca ri va papila ra swicele loko mi ri langusa mi kuma ku i papila ra swicele a ri hlayeki man'wani mapapila sathana wa ma cinca ri va papila ra ku holovisa loko mi za mi ri hlaya swi nge endleki mi nga yi mi ya holova na un'wana wa kwala rixakeni kumbexana un'wana wa ka n'wina mapapila lawa loko u za u ri hlaya u nga yi tshika na kereke loko u za u ri hlaya papila leri u nga tikuma ku zondha na mfundhisi va nga ku dyohelangi nchumu hi ku ku na papila rin'wana u nga ri hlaya mapapila man'wanyana ma onha mapapila man'wani ma faya na mindyangu mapapila man'wani ma faya na tikereke mapapila man'wanyani ma onha na vana va hina hikuva va kula va hlayile swiya ivi va teka swona va twa ingaku hi byona vutomi bya kona hambuku haye sweswi a hi swona swona hi leswi a nga ha ku twi hi mhaka ya ku ku na papila leri a nga ri hlaya A ri nghenisa, sorry, a ri nghenisa andzeni ka moya wa yena a twa ingaku hi ro papila ra right leri a fanelaka a hanya ha rona va ka hina mina na n'wina hi mapapila hi mapapila ene papila leri yimela kreste mapostola pawulo a ku a ka ha ri mina ni hanyaku ku hanya kreste endzeni ka mina se a ku tekelelani mina tanihileswi na mina ni tekeleleke kreste a ku loko ni hanya ni hanyela xikwembu na loko ni fa ni fela xikwembu a ku loko ni hanya ni wa hosi na loko ni fa ni wa hosi a hi ve ni mapapila lamanene mapapila lama hlayekaka vanhu va nga mi tivi mhani kokwani va nga mi tivi a va swi voni ku munhu loyi a ni n'wi tivi a ni se tshama ni vulavula na yena mara lowu wa khongela loyi loyi xikwembu wa xi tiva mavulavulelo ma yena mafambelo ma yena mampalelo ma yena maendlelo ma yena ma swilo loyi i n'wana wa xikwembu duna leyi a yi rhangela masocha loko yesu se a vambiwile loko yi sala yi langusa exihambanweni yi ku hakunene loyi a ri n'wana wa xikwembu va ta vula rini vanhu loko va hi langusa va ku hakunene loyi i n'wana wa xikwembu va ta vula rini va ka hina hi mapapila mhaka leyi ni mi dyondzisaka yona hi nga yi tekeli hansi ni tala ku vula ku mina a na ha ri ku makeni ka kereke kereke va makini vakhalabya va wa va pfuka ku ri hava chumu swi ku swi tika swilo va lwa va maka kereke yi za yima mina se ni kurisa kereke aleluya se na mi tsundzuxa eka siku ra namuntlha ku ku va hi kula eximoyeni ku va hi kula ka swa xikwembu a hi swi tiveni laha hi tshamaka kona ku hi mapapila emugangeni laha mi tshamaka kona swi tiveni ku mi papila laha mi fambaka kona swi tiveni ku mi papila la mi tshamaka kona swi tiveni ku mi papila na loko mi ri thekisini mi nga rivali ku mi papila na loko mi ri bazini mi nga rivali ku mi papila na loko mi ri xitimeleni mi nga rivali ku mi papila na loko mi ri ndzeni ka xihahampfhuka mi nga rivali ku mi papila na loko mi ri matikweni ma le handle mi nga rivali ku mi papila ra kreste a ri hlayiwi hi vanhu hinkwavo vanhu va tindzimi hinkwato lava van'wana xichangani va nga xi tiviki mara loko va ri langusa papila leri ri fanele ri hlayeka ri hlayiwa hi valungu ri hlayiwa hi vanhu va matiko ma le handle ri hlayiwa hi mani na mani a tlhela a ri twisisa papila leri fanele ri twisiseka ri nga bayizisi vanhu ri nga kanganyisi vanhu a ku vi papila leri nga tsariwa hi marito lamakulu marito lama vonakaka laha munhu a hlayaka hi ku tsutsuma loko a heta ku ri hlaya vutomi bya yena byi cinca byi nga ha fanele ku sunguleni vutomi bya yena byi suka kun'wana byi ya kun'wana hi ku hlaye papila ra matimba leri yisaka evuton'wini lebyi nga heriki papila leri hanyisaka papila leri nyikaka vutomi a ho va vanhu je hi mapapila lama hanyisaka hi mapapila lama nyikaka vutomi hi mapapila lama kotaka ku susa munhu a gojini a huma a pona mi papila n'wini mi papila kereke lwanani hi matimba ku mi va papila ra ku hlayeka malembe ndzhaku lawa ma nga hundza swa endleka ni nga ri papila ra kahle mara lembe ra 2023 eka lembe ra makariyosi xikwembu ni pfuni a ni yo lulama ngopfu a no swi kota ngopfu mara ni endli papila leri hlayekaka hikuva ni swi twini namuntlha ku ndzi papila ra kreste a ni papila ra munhu wa misava leyi mara ni papila ra xikwembu xikwembu xa matimba hinkwawo mi papila na loko mi kwatile ri nga peli ma ha kwatile hi ku n'wina mi papila halleluya loko ku ri ndhawini mi nga hatliseli ku vulavula swa antswa mi va wo hetelela hi ku mi papila a mi vulavuli swin'wana na swin'wana a mi khometi swin'wana na swin'wana ka facebook na le ka whatsapp hi ku n'wina mi nga rivali mi papila loko ku ri ku khometa mi khometa swilo swa serious hi ku n'wina mi papila mi nga ta lahlekisa lavo tala a hi hlayekeni a hi hlayekeni hi va mapapila xikwembu xi ta mi pfuna xi mi katekisa xi mi endla hi titswalo halleluya hambi moya ka makuleke mi lava ku tiva vutomi bya mina va ta mi byela ku munhu yoloye khale a ka a chumayela rito ra xikwembu hina hi kula hi n'wi vonisa sweswo a ngo swi sungula sweswi a ngo swi sukela papila rero sweswi mi nge le ku ri hlayiseni swona kwaleyo na hina yi khale hi kha hi hlayisa swona hi pfunekini vo tala va pfunekini moni ku eka n'wina vana ni papila twanani mhaka leyi loko na ha heta kun'wana loko mi va papila leri ra kahle ro hlayeka van'wani va zama tindlela ta ku lava ku rhaba papila ya ya ya ya ya ni ri van'wani va zama tindlela ta ku lava ku papila ku nga ha vonaki nchumu mara mo ni mi tiyisa namuntlha lera hina yi ri a ri tsariwangi hi inki kambe ri tsariwini hi moya lowo kwetsima moya wa xikwembu i mani a nga rhabaku la ku nga tsala moya lowo kwetsima papila leri ni chumayelaka hi rona ku tsale moya wa xikwembu hambi ro nghena matini a ri tsakami papila leri hambi ro hoxiwa ntilweni a ri tshwi papila leri hambi ro cheriwa ndhawini ya muhlwa a ri dyeki papila leri i papila leri nga tsariwa hi moya wa xikwembu mi papila ra kreste a hi kuriseni kereke leyi ya mahlweni tiko ri swi vona ku lava nga laha kerekeni liya a ko va vanhu njhe i mapapila ma kreste a se ke ne ima nne ke a hi hi mapapila lava ya ya khongela hinkwerhu ka hina muapostola pawulo u vula mhaka yin'wana u ri ni endla xilo xin'we ntsena ni rivala swe le ndzhaku ni langusa swe le mahlweni rivalani swe le ndzhaku porters house hi langutisa swe le mahlweni ku sukusela namuntlha laha ku ya emahlweni hi lava ku va mapapila lama hlayekaka hi va mapapila ma kahle a ka vana va hina hi va mapapila ma kahle ka vatukulu va hina hi va mapapila ma kahle ka switukulundhuwa swa hina hi va mapapila ma kahle ka lava hi hanyaka na vona hi hlayeka Ni tala ku vula ku munhu wo tlhariha loyi a nga na moya wa Xikwembu wa swi kota ku hanya exikarhi ka vanhu va dangerous mara a hanya kahle na vona mara a ka a va tiva ku va dangerous mara a hanya kahle na vona mi twi mhaka leyi ni nga yi vula munhu wo tlhariha loyi a nga na moya wa Xikwembu loyi a nga papila leri hlayekaka wa swi kota ku hanya exikarhi ka vanhu va dangerous wa swi kota ku hanya a rhenteriwile hi vanhu va dangerous mara a hanya kahle na vona mara a ka a swi tiva ku lava va dangerous loko yi ta